maal akka sababni inni jannata keessaa baheef maal akka ta'e akkasuma sababaan ibliis jannata keessaa bahe maal akka ta'e barannee turre ka aadami hoo maaltu jannata keessaa isa baase ka jedhu rabbiin badii aadam sababaa isiitiin jannata keessaa bahe as keessatti rabbiin nuu dubbata oduu isaa jechuu allahan subhaanahu wa ta'aalaa aadamitti lallabe aadam akkuma beekamu huwa abul bashar abbaa namaati Namni Aadamiin duratti hin uumamne. Aadam abbaan isaa biyyee dha. Ilmi namaa kun ilma dachii ti. Namni ilma dachii ti, dachii irraa argame. Kanaafuu abuuhu turaab. Fakkeennaaf nama tokko laakkoftee yoo laakkofnee fakkeennaaf Muhammad ka Abdallaa, Abdallah ka Abdul Aziiz, Abdul Aziiz ka Hasan, ka Huseen jennee akkanatti laakkofnee namni walirraa hin deema. Laakin deemtee deemtee yoo ka Aadamitti galchite hoo? Ka Aadam ka eennuuti? Ka lafaati, ka biyyeeti jechuu ka Abuhu Turaab, biyyeetti deebi'a. Biyyee irraa uumamee jechuu. Rabbiin biyyee irraa isa uume.

waa heddu nama hongisitii jechu kanaaf jecha namni yoo rabbiin tole jedhe sadarkaan isaa ol fuudhamaa deema yoo rabbiin ajaja rabbi dide ammoo gadi bu'aa deemaa jechu Allahan subhanahu wa ta'ala aadamitti lallabee yaa aadamu wayaa aadamu yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna atii fi haati warraa kee jannata taa'i jannata taa'i rabbiin jedheen jannatuma isaan kaaye akkuma isaan uumeen Fakulaa nyaadhaa min haythu shi'tumaa, bakka feetan irraa nyaadhaa. Jannata kana keessa deemaa, khudraa fi mudraa isii, waan silaa barbaachisu, waan nyaata ta'e irraa, gosa biroo irraa illee nyaadhaa. Bakkuma feetan irraa nyaadhaa. Garuu ammoo seera tokko qofa Rabbiin itti kenne. Muka tokko qofa irraa, muka beekamaa wayii irraa Rabbiin isaan dhoorke. Maal jedhee Rabbiin walaa taqrabaa ammoo walaa taqraba haadhihi shajaraa mukattii tanatti hin kalaahinaa ati laali walaa ta'akulaa hin jenne beek ittumaayyuu hin kalaahinaa waan tokkotti hin kalaahin jedhanii irraa si dhoorguu fi hin nyaatin walaa ta'akulaa jechuu fi walaa taqrabaa jechuun garagara ati yoo itti kaloofte Maal itti si oofa wanni kun? Badii san itti si oofa. Akkuma Rabbii walaa taqrabu zinaa jedhu, zinaa waan silaa isatti nama kaleessutti deemnaan maali? Keessa bu'uun ammoo laafa jechu dalaguun laafa. Akkuma san haraama waan silaa ittumaayyuu hin kalahan. Mukattii tanatti ammoo itti hin kalaahinaa Rabbiin jedheen. Fatakuunaa ni taatani, walaa taqrabaa haadhihi ash-shajarata mukattii tanatti hin kalaahinaa, fatakuunaa ni taatani min al-zaalimiina, lubbuu keessan miitota irraa taatani, yookaan miidhaa hojjattoota irraa taatan. Kanaafu, diinni akka ati milkooftu wayi barbaadaa ree? Ibliis sujuuda didee sababa kanaaf jannata irraa bahe. Eega sanii Aadam Jannatatti hafuun kun baay'ee isa gube. Kanaafuu kuni waan gudda, rakkinna guddaa, salphinna guddaa keessa bu'e sababa Aadamiitiif jecha. Eega sanii ammoo eega inni Jannata irraa bahe, Aadam akkamitti diinni isaa Jannata keessa taa'uun kun akka malee isa gube. Kanaafuu akkuma beekamu inni maluma baasa.

Sawu'aa jechuun waayyoon namni yoo namni arge si saalfachiisu. Kanaafuu namni qaama ofii qaama saalaa dhoffatuu barbaada. Namni arguu hin barbaadu ni saalfata. Kanaaf jecha Rabbiin kanaaf sawu'aa jedha. Sawu'aat himaa jechuun awrat himaa jechuu. Qaama saalaati. Achiin dura uffata uffatanii wanni qaama ofii wal argan hin jiru jechuu. Aadamillee ka isin qaama isin argu saala isin argu isinis saala isaan argitu. Maaliif jennaan uffata waan uffataniif bakka saalaa wal hin argan. Waqaala Rabbiin maaliif liyubdee lahumaa maa wuriya anhumaa min saw'aatihimaa wanni jedhuufi yoo isaan muka kana nyaatan tokkoffaa uffanni guutuun uffanni guutuun irraa mulqama. Maasiyaadha kaa xiqqeenna beeka maasiyaa dalaguun xiqqeenna waan ta'eef uffanni kun guutuun irraa mulqamaa jechuudha. Eega isaan jannata keessatti waan kana cubbuu kana dalagan ufanni kun irraa mulqamaadha. Waqaala ni jedhe Ibliis maa nahaakumaa rabbukumaa waa isin hin dhoorgine gooftaan keessan lameen an haadihi shajarati mukattii tanarra illaa an takuunaa malakayn min ajli allaa takuunaa malakayn akka isin hin taaneef malaa'ikaa lamaan yoo muka kana nyaattan isin malaa'ikaa lama taatanii Yookaan isin mootummaa lama taatanii akka isin mootummaa hin taane fate hawwaan jechuudha. Rabbi kanaaf mukattii tanarraa isin dhoorge mukattii tana nyaadhaa. Ajaa'iba akka diinni akka itti nama soblaal ibliisi. Waan namni ittiin gowwoomu. Namni bakka angoota nan barbaadaa mitiire. Sadarkaa isaa waan biraa ta'uu ati nama waa akkana taata, nama akkana taata yookaan fakkeenyaaf abada jiraatta fa'a namni siin jedhe waan akkana nyaadhu yoo siin jedhe kun si gowwomsa jechuudha. Waan silaa fakkeenyaaf itti si gowwomsu itti si oofa inni. Malaayikaa taata yookaan aangoo argatta yookaan abada taata. Kun namaan jechuun kan wajjin ka booda itti kakatu.

Yeroo mara jiraattota irraa yookaan jannata keessatti haftoota irraa akka isin hin taanee fi akka isin yeroo jiruu abadaa isin hin jiraannee fi rabbi mukattii tanarraa isin dhoorga muka kana nyaadhaa akkana jedheen inumaayyuu itti aansee waqaasama humaa isaan lameenii kakate innii lakumaa lamina naasihiin ani isin lameenii toltuu yaaddota irraayyi jedheen. Yookaan warra toltuu yaadan irraayyi. An toltuu isin yaadeeti, isinumaa jedheeti malee isiniif malee ani maal rakkadhe jedheeti wallaahi jedhee wallaahi rabbi kanaafa isin dhoorga muka kana nyaadhaa jedhee. Kanaafuu laal oduu kakuun faasikaa hin qeebalamtu. Akkuma san kakuun munaafiqaatii fi kakuu kaafira kaafirri wallaahi yoo isin jedhe kaafira hin qeebalta inni maal rabbi hin beeka haga fedhe yoo kakate odoo kaafira tokko wallaahi wanni akkana akkana ta'e odoo siin jedhe wallaahi akkana taate yoo siin jedhe kaafira akkamitti dhugoomsite inni jechuun kakuu haga fedhe yoo kakate kanaafuu akka bade uf beeka kakuun akkamitti ho'i sodaa rabbi waan rabbi beekee rabbi waan rabbi ta'e iyyuu hin beeku maqaa rabbiitiin kakatu kanaaf jecha kaafiraa fi munaafiqni kakuun isaan dhugoomfamu jechuudha isaan hawaa fi aadam maaliif kakuu ibliisiitiin dagamu Wanni isaan kakuu Ibliisiin dagamaniifi achiin dura namni maqaa Rabbiitiin kakatee hin kijiba hin beekan. Kanaaf jecha kakuu isaa kanan gowwommuudhaaf deeman. Eega kana eega Ibliisi waan dubbate kana ani waan jedhu kana dhugamaan tultuma isinii yaadee jedha wallaahi dhugaa isiniin jedhaa jira yoo inni jedhee inni kakuu eega kakateefi jennaani bakka kanatti gowwomanii jechu maal ta'an mukattii nyaatan muka Rabbi irraa dhoorge. Fadallaahumaa isaan buuse, sadarkaa jannataa irraa. biguruurin, gowwoomsuudhaan, laal isaanii kakatee isaan gowwoomse. falammaa zaaqa ashajarata, hin nyaanneeyyu laal, mukattii dhandhamanii jennaan, akkanatti afaan hin qabanii mukattii dhandhamanii jennaani, badat lahumaa, isaanii mul'atte. eega dhandhamanii way nyaatuun dhiifamaare, dhandhamanii nyaatan. uffanni tama isaan dhandhaman irraa mulqamti. Falammaa zaaqa shajarata mukattii dhandhamanii jennaan badat lahumaa isaan lameeniin mul'atte sow'aatuhumaa saalli jara lameenii. Qaamni isaanii qullaa ta'ee jechuun akkanumatti wal laalanii argan. Uffanni jannataa irraa mulqame isaan maasiyaa dalaganii jennaani. Waxafiqaa ni seenan yaksifaani maxxansutti alayhimaa isaan lameen irratti min waraqil janna baala jannataa irraa baaluma kana muranii ka'aniiti bakkuma silaa wal saalfatan kan ofitti akkana fuudhanii ofitti maxxansanii jechuudha. Kanaafuu awraa wal arguun Awwalli wonni Ibliis nama xiqqeesseeni qulla, qaama qullaa nama oofuudha. Eega isaan badii kana dalaganii, wanaadaahumaa, lammata isaanitti lallabe. Wanaadaahumaa isaanitti lallabe, Rabbuhumaa, Gooftaan jara lameenii, Alam anhakumaa, sila ani isin hin dhoorginee? An tilkuma shajara, mukattii isin lameen nyaattan san irraa, waa qul lakumaa isiniin hin jennee? Inna shayxaana lakumaa aduwwun mubiin.

Dubbadhu yeroo malaaykaan jenne Aadamii gadi jedhaa fasajadu isaan gadi jedhanii illaa ibliisa abaa ibliisiin malee ni dide bakkuma inni dide kanatti rabbiin maal jedheen faqulnaa ni jenne yaa Aadamu yaa Aadam inna haadha aduwwun laka inni kun ibliisiin kun diina keeti diina keetii fi diina haadha warraa kan keetiiti aduwwun laka wali zawjik falaa yukrijannakumaa akka jannataa isin hin baafne Fatashqaa, ni ta'abda, ni rakkatta, adduniyaa keessa gadi buute, ardirratti gad buutee rakkatta, akka diina kana tole hin jennee jedheen. Ammallee Rabbiin jabeessee maal jedhe? Inna laka siif allaa tajuu'a fiiha, isii keessatti hin nyaatta hin beeloftu. Walaa ta'ara, talbasu,

Sheyxaanni itti asaasee, Yaa Aadam! Muka abadaa irratti si qajeelchuu yoo ati isa nyaatte abada teetta, wa mulkin laa yablaa, mootuma hin dhumanne irratti si qajeelchuu? Fa'akalaa minhaa, fabadat lahumaa saw'aatuhumaa, wa xafiqaa yakhsifaani calayhimaa min waraqil jannati, wa casaa Aadamu rabbahu, faghawaa. Akkuma aayanni tun jettu, aayata san keessatti illee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedha, mukattii nyaatanii jennaani uffanni irraa mulqame. Kanaafuu laala, awwalli xiqqeenna, ma'asiyaan, eega nami dalage, xiqqeenni wonni Ibliis nama ittiin xiqqeesse qullaa deemu. Worri hadha dubartii mirga eegna jedhanii dubartii akka hijaaba hin uffanne akka isiin qullaa deemtu jedhu akka karaa Ibliisiititti si waaman. Karaa Ibliis jalqaba xiqqeenna ittiin nama xiqqeesse. Akka uffata uffatuun kabajaa ta'e laala, uffanni namarraa mulqamuun ammoo akka xiqqeenna ta'ee saalfatanii ufitti baala qaban. Maal ofitti maxxansan? Jalqabni wanni ma'asiyaan Ibliis ittiin nama xiqqeessuu jalqabe uffata namarraa mulqu. Kanaafuu laalaa warri hadha mirga sii eeguudhaa fi qullaa si oofuu hedani akka isaan karaan isaanittiif karaan Ibliisi ta'e akka sii galu laali. Wannummaan isaan dalaganii fi wanni Ibliis dalagu akka tokko taate. Ibliis wanni barbaadu maali? Akka isin namni qullaa deeme karaa warri qullaa ta'ee dubartiin qullaa deemtee eega sani badii dalagde sababa saniif ibidda galuu barbaada. Rabbiin akki jedhu inna shayxaana lakum inna shayxaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shayxaanni isiniif diina ummata aadamiitiillee rabbiin dhaame fattakhiduhu isa taasifadha aduwwan diina innamaa yad'u hizbahu liyakuunu min ashaabi sa'iir inni ka waamu paartii isaa akka ta'aniif warra ibidda qabsiifamtuu irraa taate. Warra ibidda qabsiifamtuu galan warra jahannamiin galan akka ta'aniif isaan karaa jalinnaatitti nama yaama. Kanaaf jecha kana beekuun isinirra haa jiraatu. Yeroo isaan mirga jedhanii fakkeessan san mirga dubartii eegna jedhan san isaan mirga isaan eegutti hin jiran. Karaa ittiin gara jahannamiitti ittiin si waamani malee mirga waytuu si eegutti hin jirani jechuudha. Mirgi ka Rabbiin si eegee si kabajee qulla uffata sitti uffisee si kabaje kana malee Qullaa si oofuun, nama xiqqeessuun, mirgaa miti kun. Kun nama gowwoomsu, fadallaahumaa biguruur, akka ibliisi Hawwaa fi Aadamiin gowwoomsee, yoo kana gootan akkana taatan jedheen, kunis karaa ittiin afaan ittiin nama gowwoomsaniin, lugaa ittiin haasawa ittiin nama gowwoomsaniin malee karaa sirriidhaatii miti. Eega kana maal jedhan eega uffanni isaan irraa mulqamtee, qaalaa ni jedhan Rabbanaa, yaa Gooftaa keenna zalamnaa anfusanaa, lubbuuwwan teenna miine, muka haraamaa kana nyaatuun.

Qaala ni jedheen Allahan fiihaa tahyawna isima keessa jiraattani qala zabadha irraa dachit jannata irraa gadi butani isima keessa jiraattani wa fiihaa tamuutuuna isima keessatti duutanii wa minhaa tukhrajuuna isimarraa baafamtanii guyyaa qiyaamallee gaafiidhaaf herreegaaf isirraa baafamtanii. Kanaaf warri tafsiiraa mukni Aadam nyaate kun maal inni jedhanii warri dubbatanii jira garii warra muka qamadii nyaatee jedhu jira kanaafuu jecha kana guutuu rabbiin hin dubbanne muka tana muka jedhe malee rabbiin qamadii illee hin jenne waan takka illee hin jenne hadiisatti illee hin dubbatamne Kun qissa haasa'amu, kanaaf jecha muka Rabbiin hin dubbanne, wanni Rabbiin mukuma ta'e irraa dhorge malee wanni mukni inni nyaate kun hin beekamu, Rabbiin hin dubbanne. Kanaafuu waan hin beekne hordofuun hin ta'u. Muka qamadii nyaatee, muka akkanaa nyaatee kun guutuun dogongora, kanaaf jecha Rabbiin muka irraa dhorge, muka san Rabbiin hin dubbanne, Rasuulli hin dubbanne, kanaaf jecha nutillee wanni inni muka kana nyaate jennee isinii himuu dandeennu takka hin jiru, waan beeku, waan hin beekne himuun hin ta'u, barnoonni asuma dhaabata, wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh.